I te wā i a au e tamariki ana, me uaua ka rongo koe i te reo Māori e kōrerohia ana. I tēnei wā ko te rangatahi te hunga kei te kōrero Māori. Me taku harikoa te kite i taku reanga e hokihoki mai ana. Me te mōhio tonu kei te pakari te reo me ngā tikanga i roto i a rātou. Engari ko tāku kupu, tātou ngā mea kei ngā marae, tauawhitia ngā whānau, pōhiritia ngā whānau, manaakitia ngā whānau. A kāti ake rā, a, ki te marae e pai nei. A tēnei te mihi atu ki a koutou kua tatū mai nei kei mua tonu i te aroaro o tau punga whare e tū ake nei. Kei ngā maunga kōrero, ngā ua whakatere taniwha, nau mai, piki mai, haere mai ki runga i tō tātou marae o Waimārama i tēnei rā e whiti mai ana te rā. Whā rau tānga te haramai nei. Kia rawe ki a au te tū ki te waiata ki te haka i runga i te marae, nē? Nō reira, ka nui taku hari i tēnei kaupapa. Kei te mōhio ki aku pūkenga haka. Ki te whakatauritihia mātou ki a Te Arawa, oā, kāti. Engari, i te mutunga iho, E tū, i tā tātou anō tū, koirā taku kōrero ki te hapū. Ko te mea nui, kei te ora, ko te mea nui, kei te waiatahia ngā tīpuna, kei te, ko te, kei te kōrerohia ngā kōrero. He whakaaro pai, kia nei, kia oho mai ai te wairua o te kāinga, ka whakahoki mai ētahi atu nō te mea kei te kī mai ētahi ki au inanahi nei, Kei te tū rātou ki te haka, ko roa e kore e haka ana, engari kei te tū ki te haka a Te Rāhoroi. Kāre au mō ngā pēhara te pai, engari ko te whakaaro he whakakotahi te iwi, he whakaora mai te wairua o te iwi. Kei hea he kaupapa nui ake i tērā, he pai tērā. He whakaora i te wairua anō o te hapori. Nā reira me mihi i te kaupapa. Nā reira kia kaha te pakipaki,

Ahakoa i kī nei tātou, hokia ō maunga. Ki te hoki mai koe, mēnā kua rua, kua toru reanga koe e ngaro ana i konei, ki te hoki mai koe, kua pātaitia koe, ko wai koe? Kei Te Mohi anō au, i whānau mai au ki Ahitereiria. Nē, whānau mai au ki Ahitereiria, nā wai ka whakatūtia mai au hei heamana mō te marae nei. He mahi nui. Ka mutu, he mahi nui ki te whai hononga ki te tangata, nē. Ahakoa tō mōhio ki ngā whakapapa, me noho koe ki te kōrero he aha ngā mea paingia nei koe, he aha ngā mea paingia nei au, me, me kore e kite ētahi hononga. Engari ko tāku kupu, tātou ngā mea kei ngā marae, tauawhitia ngā whānau, pōhiritia ngā whānau, manaaki-tia ngā whānau. Taku inoi ki ngā whānau e noho whakamā ana. Kei te pai. Hoki hoki mai anō, e kore e taea te, te kimi rongoā mō te whakamā mehemea ka noho ki te kāinga. Me hoki mai, kia tūtaki anō tātou i a tātou, kia rongō tātou i a tātou, ā, E kore au i kī, patua te whakamā. Engari, rapua te mea ngaro. Kei roto i te mea ngaro he oranga mō tātou. Mihi atu nei ki a koutou i te pai o ngā mahi kua oti nei i a koutou i tēnei rā. Whakanuia kia kaha te pakipaki

He ataahua wai mārama i te raumati. He weriweri i te takurua, engari tō raumati āe, kāre he kāinga i tua atu. E ai ki ngā kōrero, he puna wai i wai mārama. I ngā wā o te pakanga ka haere ngā tīpuna ki reira ka titiro atu he āhua pēnei te pouaka whakaata nei, ka kite, I te tau wā i te hoariri e haramai ana, kua mōhio rātou me oma rātou ki te motu, ki Motuokura, ki reira whakamaru ai. Kei te kite ra e wha nga pou haki kei kei raro ra, whakahaere ngia tetahi whakataitai 14 tau pea ki muri, me whakarite tohu mo nga hapu. Ana ka noho nga mokopuna ki te wananga i nga korero, Ana ka tuhituhi tukuna mai ā rātou whakaahua ka whakatauhia e ngā kaumātua, nē, ka whiriwhiri e ngā kaumātua koinei te tohu mō tērā hapū. Ko ngā hapū o konei, ko Ngāti Ura-ki-te-rangi, ko Ngāti Kurukuru, ko Ngāti Hikatoa, ko Ngāti Whakaiti. Whainua tiaki tae wahine a White Marie. Harikote whānau. Ko te mea nui kia kaua. kia kaua rawa atu e whakahīhī mō te whakahīhī noa o te take, engari kia tū, kia tū ko te ua ki runga, arā, ko te māhunga ki runga, te tiro hāngai ki te tangata, āe, nō Waimārama ahau, me taku whakahīhī ki taku Waimāramatanga. Koira pea taku wawata whakamutunga. The sordid saga of Timoti, you know how it is, you know. Ko taku tuahine tērā, kotahi tō māua pāpā, māmā kē, māmā kē. Engari kuia te mātāmua o tērā whānau, kuia anō ko māua ēnā. Ko ēnei, mai te taha, mauī, ko taku pāpā ake tērā, me ana tāina tokorua. Katoa rātou kotahi te whāea engari he pāpā kē, pāpā kē, pāpā kē. Ka ahu mai ki tēnei, ko aku mātua whāngai ēnei, ko taku pāpā whāngai te tuakana o taku tipuna koroua. Ko tana wahine, taku māmā whāngai, nō, nō Ruatāhuna, nō Tamarae o Ōpūtao, engari he mea whāngai ki Waikaremoana. i tōna, e te whaea, e te tuakana o tana whaea, nā te kore tamariki, ka haria taku māmā ki Waikaremoana whāngai ai. That's the grandmother of the present Queen and I, you know.

Nō reira, i tērā wā ka rite nunui ngā tāngata Waimārama, ehara i te kāinga kōrero Māori ērā āhuatanga i tērā wā. Ana kei te kōrero mō te āhua whā tekau tau, rima tekau tau ki muri. Engari, kua kore i pērā Waimārama ināianei. Ko taku maumaharatanga kāre i tino nui ngā kaumātua i kōrero Māori i taua wā rā. Nō reira, I te wā i au e tamariki ana, me uaua ka rongo koe i te reo Māori e kōrerohia ana. E pono ana tēnei kōrero i taua wā ko koe te kaikōrero reo Māori anake. E āhua tika tērā, āhua tika tērā. Tamariki tā rātou e mea nei, nā te mea ko taku māmā kāri tino moe i te koropa, hea. Nā reira, he kua roa te ngaro o te reo Māori i Waimārama. Otirā i ngā marae o Kahungunu, taku whakapae. I pīrangi rānei a Kahungunu ki a Pākehā e aua? Engari, i pērā, te nuinga o ngā marae o konei, kāre i kōrero Māori ngā kaumātua. Ko ngā wā noa iho o te whakaeke o te pōhiri, ka hua whaikōrero, ana, mō muri pea ka hoki anō ki te reo Pākehā. I tēnei wā, ko te rangatahi te hunga kei te kōrero Māori. Te hanga nei o te tāra! He kaha taku reanga ki te hoki mai, engari nā te noho tāone, nā te mahi, kāre pē e kaha ana te hoki mai, engari i ngā wā ka taea, ka tae mai. He āwhina nui tērā. Me taku harikoa te kite i taku reanga e hokihoki mai ana, me te mōhio tonu kei te pakari te reo me ngā tikanga i roto i a rātou. Engari, te nuinga o te wā, ko au anake kei te noho i te paepae, engari kei te kite, kei te putaputa mai ngā tamariki i te kura, he kaha rātou ki te peka mai i ngā wā i ngā hui, hei, hei tauawhi i te paepae, he, ai, he uaua i ētahi wā, hoi anō, kei te pae noa iho mātou, kei, kei te haere tonu te mahi, kei te mahana te whare, ai, kei te pupuri tonu ki ā mātou tikanga. Ā, taku pukumahi ia rā, ko taku aroha ki taku hāpori, ki taku whānau, ki aku hapū. Kua kite atu au i te aroha o aku pakeke ki te marae, nā reira i whakatō mai te aroha ki roto i a au, hei painga anō mō ngā hapū, mō ngā whānau. Me mihi ki ngā kuia kei konei i ngā wā katoa. Taku waimarie e tipu tahi me ngā, me ngā pakeke. Nō reira, kua mōhio au e, te whakahaere ā muri, ā mua anō hoki. I te mea ko te rangatahi me ngā pakeke kei te mahi tahi, kei te ako tahi. Nō te mea kāre te reanga pakeke o konei i waimarie. ki te reo, e matatau ki ngā tikanga engari kāre mōhio ki te reo. So ko ngā kaumātua rā, nā mea i mōhio ki te kōrero ngā mea i āta haere rānei ki te ako, kua mate katoa. Ko te reanga o raro mai i a rātau i te reanga i aku mātua, i ōku mātua, tino kore nei he reo. Ko te reanga o raro iho kei reira te reo e ora ana, engari he mahi ā mātau, Mai te tūnga o te Kura Reo Tuatahi o Waimārama i te tau 89, kua kaha haere nei te whai haere mai a te rangatahi i te reo. Nō reira, kei te huri te tai. Nōku te whakaaro, ka mutu ko mātou o Te Taura Whiri, te poari o Te Taura Whiri, te poari tuatahi o Te Taura Whiri, i tautoko mai i te whakaaro, ko rātou ngā kaiwhakaako, ko te poari o Te Taura Whiri, o taua wā rā, ngā kaiwhakaako. Ka tono au ki taku whaea, karangatanga whaea i Waimārama, mehemea ka whakaae ia, ko ia e tū ki muri. Koia te rangatira o te wharekai i tērā wā. Ko te taina o taku māmā ake tērā wahine, ana, ka whakaae mai ia. Ana, nāna i whakahaere a muri, ko hau i mua. Ana, ko ngā ākonga i tērā wā, ko ngā mea kei roto i ngā kura kaupapa, Ka tae noa ngā tīmata ki te whakaako ko te reo Māori te reo whakaako i ngā tamariki. He uaua ki te nuinga nā te mea ehara i te hunga kōrero Māori, ko te kimi kupu ērā āhuatanga katoa i tae mataku mai hoki nā te mea ko ō rātou reo ka rīpera rawa te kaha. Koira te kaupapa, he āwhina ngā kaiwhakaako. Nō muri mai i tērā ka haere ngā kura tau atu, tau atu, tau atu, ā, e tū tonu nei. Wai Madi e mātau i a Tā Tīmoti. Kau e waiho i ēnei hei tauira whāinga mā koutou. Ko rua tekau tau e haramai ana kei te kōrero Pākehā mai. Nā, he tohu tērā. Kāre te iwi nei i mōhio ki te kōrero Māori, engari i mōhio ki te manaaki tangata. Koirā a Tīmoti i whakahoki mai te kaupapa ki konei, kua 34 te kaupapa, me taku hariko, nā te kite o ngā pakeke i te wāriu o te reo i tahuri ētahi ki te ako. Nō reira, me mihi ka tika ki a Tīmoti, kua, nāna I whakatō te kākano, ā, e whai atu nei te nuinga o mātou, e whai atu nei te reo, ā, hei oranga. Ko wai mārama te marae, ko tōu ponga te whare. I roto i ēnei tau tata nei, ēnei rua tekau mā rima tau pea, toru tekau tau, kua tino mārō te tū o ngā kaikōrero, o ngā kaikaranga i Waimārama. Ko ngā karanga pea āhua Āhua maroke nei, engari, kei te karanga rātou i ngā manuhiri, kei te tū tonu i ngā pae ki te kōrero. Kua āhua, me whakamīharo a Wai Mārama, te wai mārama o ēnei wā, ki te whakarite ki te wai mārama o ērā wā, he ao noa atu tēnei, ā, he ao noa atu tēnei, me taku mihi nui ki te ao wai mārama o tēnei wā. Ko te mea nui me kōrero mā ngā mea mōhio e āwhina ki te whakatika. Ko te mea nui me patu te whakamā, he mahi, he mate nui tērā nō ētahi Māori, ka whakamā kare kōrero, nē. Nā, i āhua pērā wai mārama taku mōhio nā te mea ko ētahi o ngā pakeke ahakoa he aha te whiunga o te kōrero, kei te mārama mai, engari ka whakautu Pākehā mai. Nā reira he tohu tērā, i reira tonu te reo, engari kāre te puta mai te waha. He mate tērā kei te tū tonu i waenga i ētahi Māori. Me patu te whakamā, ka noho herehere koe ki te noho tonu koe. Kua roa e kōrerotia ana, ā, me whakatū anō ngā taiapa ngā mea nei. Ka haere mātau ki te rapa moni, ka whiwhi i te moni, ka whakatūngia anō ngā papa tēnehi nei. Engari ehara te tēnehi i te tākaro o te rā nei, ko te tino tākaro ko te poi tūkohu. Engari e kata kē ana au, nā te mea ka taihanoa aku waewae ka pā ki te papa perei tēnehi nei. Engari hei kata, ka hoki mai te kaumātua nei, a Tā Bomb Gillies, nō konei hoki tana matua. Ana, nāku i mau mai ki konei. Hei, kia whakahīhī atu ai au i ngā papa tēnihi nei. E whakahīhī atu ana au ki te kaumātua, tiro mai e koro, ka pai ngā papa tēnihi nei nera? Ka kī mai ki a, ki tōna anō reo, He aha te, he aha te hua o te tennis court ki te pērā tō whare? Ka kī mai ki au, Me tīmata ki te whare! Ka pai e koro, ahua paraikete māku nei, engari whakaaro kua mārama. Ana, ka tahuri mātou ki te whare tipuna rā. Anei, te ingoa o te whare nei, ko te mea o mua atu, Pirau. Engari, ka noho ngā, ka noho te hunga mahi toi, ka titiro ki te mea o mua, ka mahi anō i tētahi mea hou, ā, nō nei ko taua mea tonu rā, nē. Nō te mea, he, ko te nuinga o mātou, koinei te tohu e mōhio ana mātou, nē. Nō reira, kāre i tīnihia tērā. Ā, ka mutu kāre he whakairo te whare nei. He take anō i pērā ai. Ā, ko tētahi kōrero, ko te, e, ko te whare nei, ko Taupunga, he toka, koira te, te punga o te waka. Koira tētahi kōrero, tētahi atu kōrero nā te Hāhi Ringatū, engari he nui ngā whare Ringatū, he mea whakairo. Engari ki a au anō, kei reira anō tōnā ātaahua. Ahakoa kāore he whakairo, kei reira tōnā ātaahua ki a au. Waiho, waiho ki tōna anō āhua. Ake nei nā te kore kaiwhakairo o tērā wāhi. I mua rā, ko te tikanga i konei, kua haere mai te tangata me tana hama, kua hamahama haere i ngā nērā, ana, kua haere koe me tō, me tō taure i muri nei, kua pēnei, kua pēnā, ā. Nā, engari, ā, titiro ki te hangarau nei. Nē? Kei te kite koutou i ēnei mea nei? Kei koneki katoa nei? Haramai te Pākehā, meatia mai ēnei ki muri nei, ana, kia tae ai te pēnei. Ana. Ah. Titiro. Tino pai katoa, nē? Ki te kore koe e pai ki tērā, ana, kua nuku mai i konei. Ki te kore koe e pai ki tērā, tēnei i konei, ana, ko ēnei, me, me ngā ingoa i muri, ngā ingoa me te whakapapa, arā, ko, nā, me tēnei, ko taea te pēnā, Ko taea te pēnā. Ara, kei konei. I te wā i whakatauhia e mātou kia katia te whare mō te ono marama, he nui ngā mea i wheke, i riri. Engari, i te mutunga iho ki awa nei, ki te kore te take e mauria mai ki te tēpu i te hui, hei aha māku? Mēnā au i worry ki ngā whakaaro katoa o te iwi ki a au, Ki ngā kōrero i te pukamata e kore e tutuki he mahi, nē. Ā, ka mutu, ngā mea i kaha nei te amuamu mō te katinga o te whare mō te ono marama, i te tangohanga mai o ngā pakitara, ka kite rātou i te kaha pirau o te whare. Kua ngau e ngā kiore ngā pae hamu e te Borai e te aha nei, te hia tū tonu, te hia kore i horo. Ka kitea te hē o te whare. Nā wai i tāunu? Ka mihi mai ki a au, ki a mātou. Nō reira, I te mutunga iho, he wā tōna me me māia koe. Nō reira, ngā mea i hinga i tērā wā, i mea tau, Kāore he whānau kotahi o Waimārama, kāore he whakapapa ki ngā marae o Heretaunga. Mamae poto, whiwhi roa, whakaarongia te āpōpō. Ara koe rā, mamae poto, whiwhi roa. Ka tae ki te rā i whakatuwherangi ai te whare, whakamiharo ana te hapū. E tumeke ana au kāore anō te whare kia pūhia e te hau. Ana, kotahi anake te wāhanga o te whare nei, mai tōna whakatūnga e tū tonu nei, ko te pou tokomanawa tuatahi. Te katoa o te whare e hau ana. Kāore mātou i te mōhio ki te tino tau i whakatuwherangi ai te whare nei. Engari, aku rangahau katoa, kua tuhia ki konei, kia mōhio e ngā mokopuna koinei ngā kōrero e mōhiotia ana. Ara, nā te Ariki nui Kuini ngā wai hono i te poi i tomo te whare i te Hānuere o tēnei tau, Nana, reira, ko mātou, kua whiwhi i ēnā reanga, te haramai ki tō mātou marae pakupaku noa iho nei, Engari, ko Mana, ko Rangatira mātou i te taenga mai o te whare ariki o te motu ki te tautoko i ā mātou karanga kia tae mai rātou. Koira mātou kari tika kia whakahīhī engari kei te whakahīhī. Kari te whakamanamana engari kei te whakahīhī, āe. Āe, e ora ana tō mātou paepae i ngā huinga nunui. Engari i ngā tangihanga, i ngā kaupapa pōhiri kura aha nei aha nei, he pae mokemoke tonu tēnei. I mua i te whakatuwheretanga o te whare rā, Nāku i mau mai ngā tamariki katoa ki raro nei, ka mea atu au ki tāku anō tama, mea atu au, Ara, e kuhu ki te awa. What? E kuhu ki te awa? He aha? Scrub that algae i ngā kō atu rā. What? E haramai ana te Kuini, e ruku ki te awa, scrub that algae off, ka kī mai taku tamariki, Hei, e kore te Kuini e haramai ki muri nei ki te dumb rocks o tō awa? But yeah, all of this, um, ten years ago in November is when the river came back. I ngā tau ono tekau, nā te kaunihere i kati te awa i runga rā, nē, kia rere ai te awa ki waho rā. Nō reira, e tōna rima tekau tau, kāre te awa e rere ana i konei. Nō te tau 2015, ana, ka keria mai anō te ara wai nei, ka, ka meatia mai he, he, he momo pāpuni i te awa i, i runga ake rā, Ka hoki mai te awa. Ka whakaaro i ētahi wā, kāore kore kei te rangi e kata mai ana ngā kuia me ngā koroua i a mātou e whakataputapu nei i ngā mea katoa. Ana, ko te tino maharatanga o ngā kaumātua, ka mea, Oh, koera te, koera te wāhi whakamātao i ā mātou pia. Koara mai ki muri nei ā mātou, ā mātou flagons ki roto i te awa kia mātao ai. Engari. Kia tipona pai tātou. Kau e nehu asbestos ki te awa. Kau me mutu te tāpuke rāpuhi ki ngā marae. Mahi nui, he mahi nui tā mātou, whakahoki mai he tuna, kohara mai ngā tamariki ki te kaukau, ki te tohi, ki te haututu, ki te porohianga. Kia ora kōrua. Tēnā koe. Why are you

We'll have a look at the old side. Koinei te taha tawhito o tō mātou urupā. Ka mutu he whare karakia i konei i mua rā. Engari, i te rū nui o te tau 31, he nui ngā kōhatu i tēnei taha nei i hinga, i horo. Ā, ka mutu, ā, he uaua te whakapaipai i tēnei taha nei. Nē, nō te mea ka tipuri e te māhiauhiau, e te otoote, te paraki pere, ā, engari ka kite mai, ā, kei konei ngā, ngā, ngā toka tawhito. Ka titiro au ki tēnei urupā, ka kite au i te wāhi i tīmata te ngaora haere o te reo. Tēnei taha katoa mai nei, kei te reo Māori. Ka titiro ki te taha hou rā, ka kite koe ko wētahi kei te reo Māori, kātahi ka tae ki ngā whā tekau ki ngā rima tekau, Ka reo Pākehā anake ngā kōhatu. Nō reira ka kite au koirā te wā i ngaro haere ai te reo i konei. Ko te pai nē, nā, nā ētahi o te hapū ngā mahi nei. Ana, ka titiro ki tēnei kōhatu nei, i, i tino pakaru mai nei te kōhatu nei, engari mahi nui rātou, nē? Ka haere atu, ka, ka whakapiria anō te mea nei ki te kāpia, whakahokia mai, ana, ki te nib hou, ana, tino pai. Ehara i te mea me haere ki ngā, ki ngā mea mahi kōhatu e hia rau mano tāra nei. Nā te hapū tēnei, nā te hapū tēnei. Ngā mea pēnei i au nei, he aha tō whai rawa? He aha tō whai rawa ki te karukaru tō marae? Ka titiro koe ki tōu marae, Ka kite koe i a koe, i a koe ka titiro ki tōu marae, ka pērā au, titiro au ki taku marae anō nei he wāhanga nōku. Ki te puru ngā whare paku i ngā huinga nunui ka whakamā au, ā, nō nei, nōku tonu te kāinga nei. Nō reira ki a au, ko te whai rawa nei, he aha te hua o te hia whare, o te hia motukā, o te hia motu paeka aha nei rānei, ki te karukaru ngā whare paku, oh, ki te, ki te hē ngā whare paku o tōu marae. He aha tō āwhina? Mā te aha i te utu i te inihua, mēnā ka taea anō e koe? Hoi anō, koinei nō iho ētahi whakaaro ki te reanga i a au nei. Whai rawa, tirohia tōu marae, tō paepae, tō kītini, tō kāuta, ngā tītāora. I te mutunga iho, he aha te mauri o tō marae? Nē, i kōrero rā au mō tō mātou whare, Te toka, nō waho rā, e kore tērā mauri e mahana ki te kore he tangata. Ahakoa pēhea te pai o tō whare, ki te kore koe e mōhio ki te manaaki i te marae, ki te kore te marae e noho hei wāhi huihuinga mō te iwi, kāore he mauri o tō marae. Ahakoa pēhea te pai o tō tauparapara, pēhea te pai o tō, o tō waiata, pēhea te pai o ō parāoa parai, ki te kore he tangata i tō marae, ki te kore he manuhiri hei manaaki māu, He aha te mauri o tō marae? Ko te katoa o mātou ka whiwhi nā te werawera o ētahi o mātou. Nā reira, ki te haere katoa mai ki te āwhina, e kotahi ana te whakaaro kia pai te marae, kia rangatira te marae, kia rangatira ngā mahi o runga i te marae. Nā te mea ki te tautoko katoa i tērā whakaaro, koinā pea tētahi o ngā take nui,